Xorezm tariyxı, xalıqlar, dinler, dinastiyalar hámde mádeniyatlar táǵdiyri tutasqan ullı sintez tariyxı. Kárwan jolları sharrasında, shóller hámde dalalardıń shegarasında jaylasqan Xorezm ásirler dawamında tek ǵana Orta Aziyanıń siyasiy orayı ǵana emes, al bálkim onıń ruwxıy, mádeniy hámde etnikalıq ózgerisleriniń júregi bolıp kelgen. Bul processte ózbekler ayrıqsha orın iyeleydi. Ózbek xalqı Xorezm keleshegin túp-tiykarınan qayta ańladı hám de jańa dáwirge tiykar tasın qoya aldı. Hám kóshpeli, hám otırıqshı dástúrlerdiń miyrasxorları bolǵan ózbekler Xorezm tariyxınıń quramalı toqımasına tek ǵana sińip qalmastan, onı pútkilley jańaladı. Olar áyyemgi dáwirlerdi jańa zaman menen baylanıstırǵan ózek, Xorezmniń tiykarǵı siyasiy hákimiyatı jáne de arxitekturalıq rawajlanıwı hámde mádeniy oyanıwınıń pátin belgilep bergen xalıqqa aylandı. Olardıń áskeriy qúdireti, basqarıw potencialı hám de jedel etnomádeniy kúshi arqalı regionnıń kóp qırlı, biraq táǵdirinde jalǵız bolǵan jańa kelbeti qáliplesti. Jáne de búgingi sánimiz Xiywa xanlıǵınıń qáliplesiw basqıshları, sonday-aq xalqınıń etnikalıq hártúrliligi hám ózbeklerdiń Xorezmdi ózbek mámleketshiliginiń orayına aylandırıwdaǵı sheshiwshi roli haqqında tereń hám tereńirek sayaxatqa múrájat etemiz. Jayxunnıń ilimge tolı suwına súńgiwge tayar bolsańız, biz basladıq. Barlıq jazba hám awızeki ráwiyatlarda negizi Xiywa hám de xiywalılar shejeresi waqıda uzaq tariyxqa iye ekenligi hám úlken áwliyeler menen baylanıslı ekenligi aytıladı. Sonday-aq, ájayıp tariyxshı hám de taj-taxt iyesi Abılǵazı xan óziniń Shejire-i túrk atlı shıǵarmasında Xiywa xanı ata-babalarınıń kelip shıǵıwın payǵambarlar dáwiri hátte Adam Safiyullahqa shekem alıp baradı. Onıń tárepi boyınsha eń áyyemgi ata-babalardıń áke tárepi Oǵuz xanǵa, onıń ákesi Qara xan, jáne de onıń ákesi Moǵol xan, onıń ákesi Alansha xan, onıń ákesi Kúyik xan, onıń ákesi Ablasha xan, onıń ákesi Tutak xan, onıń ákesi Túrk hám onıń ákesi Yafas, onıń ákesi bolsa Nuh payǵambar alayhissalam, jáne de onıń ákesi Qamaq, jáne de onıń ákesi Matushallax, onıń ákesi Idris payǵambar, onıń ákesi Barot, onıń ákesi Mixail, yaǵnıy Tawrattaǵı Mixail, onıń ákesi Qaynan, onıń ákesi Anush hám onıń ákesi Shish payǵambar, hám de aqırǵı áke Adam Safiyullax, yaǵnıy Alla jaratqan Adam ataǵa. barıp taqaladı. Abılǵazı xannıń anası Mexribanıw xanım da joqarı dárejedegi áwliye áwladlarınan bolǵan dewiimiz múmkin, yaǵnıy Janǵazı sultannıń qızı, onıń ákesi Sherǵazı sultan, onıń ákesi Sultan Ǵazı, onıń ákesi Xiywa taxtınıń iyesi bolǵan Elbarsxan, jánede onıń ákesi Burka sultan, Onıń ákesi Yadgar xan, al Yadgar xanda atamız benen anamızdıń ákesi qosıladı, dep jazadı Abılǵazı. Altı jasqa jetkende anamız Haq raxmetine ketti, deydi. On altı jasqa jetkenge shekem Úrgenishte, áke qolında boldıq, onnan soń atamız Katquda qaldı. Taǵı Úrgenishtiń yarımın ullı atamız Xabash sultanǵa xam yarımın bizge berdi. Bir jıldan soń Xabaj hám Elbars atlı aǵalarımız benen aramızda niza boldı, sol sebepten tura almay Xiywaǵa ákemizdiń qasına keldik, dep jazıp qaldıradı. Demek, Házireti Palwan Maxmudtıń da ullı áwliye sıpatında ullı ata-babalar shejiresine qosılıp, jańa xanlıq hám de dinastiyanıń qáwenderi sıpatında tán alınıwı bekar emes. Bul ráwiyatta keltirilgen atlar ayırım tariyxıy shaxslar menen baylanıslı bolıp qalmastan, xátte áyyemgi Mesopotamiya hám Shumer, Tawrat hámde Injildegi obrazlar menen baylanıslı ekenligi dıqqatqa ılayıq. Xanlıqtıń paytaxtı Xiywa, yaǵnıy Xewaqtıń payda bolıwı hámde onıń qáwenderi eń sońǵı áwliye Palwon Maxmud penen baylanıslı dalada keń tarqalǵan ráwiyatlarda da óz sáwleleniwin tapqanlıǵı áhmiyetli. Xiywa haqqındaǵı tariyxıy maǵlıwmatlar dáslep erte orta ásirler dereklerinde ushırasadı. Onı birinshi ret onınshı ásir avtorı Istahriy tilge aladı. Sol dáwirdiń geograf alımı Maqtesi de usınday xabar beredi. Xiywa jol shetinde jaylasqan bul úlken Qala bolıp kanal boyında jaylasqan, ol jerde Sawlatlı jámi meshiti bar. Maqsedi jáne bılay jazadı, Xiwaq yamasa Xiywa Xorezm aymaǵındaǵı qala hám qorǵan. Olar arasında on bes farsaq aralıq bar. Xorezm xalqı onı Xiywa dep ataydı. Keyinala Xiywaǵa tiyisli bir qansha qızıqlı maǵlıwmatlar on tórtinshi ásirlerde Nizam ed-Din Shamiy, on besinshi ásirlerde jazılǵan Abdurazaq Samarqandiy hámde Mirxond shıǵarmalarında ushırasadı. Sońǵı ásirlerde Xiywa haqqında jergilikli rus hámde sırt ellerden kelgen avtorlardıń xárqıylı shıǵarmalarında hár túrli maǵlıwmatlar keltirilgen. On toǵızınshı ásir baslarında payda bolǵan Qudayberdi ibn Qoshmuhammed Xiywaxiydiń Dil-ǵaroyib atlı shıǵarmasında Xiywa tariyxına tiyisli ayırım maǵlıwmatlar dıqqatqa ılayıq. Ol Xorezm qalaların táriyplep bılay bayan etedi. Bul mámleket qorǵanlarınan jáne biri qala Rámildur, oǵan Sam ibn Nuh tárepinen tiykar salınǵan bolıp, Xewah atı menen máshhur. Jáne aytadı, bul sózde Xe-wah házreti palwan Mahmud Wáliy ólimi, tariyxı jasırınǵan. Solay etip, ol tariyxta qalanıń atı bolıp qalǵan. Qalanıń burınǵı atı bolsa Raml bolıp, qum menen tolǵan jer degen mánini ańlatqan. Kúnlerdiń birinde Ibn Nuh ańnan keyin usı jerde jatıp qaladı hám Uyqıǵa ketedi. Uyqısında ol tús kóredi. Onı xár terepten úsh júz at qorshap alǵan emish. Jaqsı keypiyatta oyanǵan Sam ibn Nuh ózinen estelik qaldırıwǵa qarar etedi. Bul jerde topıraq toltırıp qala saladı. Keyingi kelgeninde bolsa onı qorǵan diywalları menen qorshap, batıs tárepine bulaq aǵızadı. Aytıwlarına qaraǵanda Xewah sońınan kóp márte qarapaxanaǵa aylandırılǵan hám qayta tiklengen, házir bolsa ol júdá kórkem. Qala onsha úlken bolmaǵan, házir de onı bir waqıtları bes-altı tanap jerdi iyelegen kól esabınan keńeytirgen. Bul bayanatta eki nársege itibar beriw zárúr, birinshisi, qalanı eń áyyemgi dáwirlerde payda bolǵanına isharat etiliwi, máselen, xalıq ápsanalarındaǵı Tewrat obrazı menen baylanıslı Sem hám de Nuh dáwiri, ekinshisi, arxeologiyalıq ashılıwlar tastıyıqlanǵan Xiywanıń qurılıwı tariyxına ádewir sáykes keliwi, yaǵnıy qalanıń qum-topıraq ústinde qurılıwı sıyaqlı maǵlıwmatlar úlken áhmiyetke iye. Bul mazmundaǵı xalıq arasında tarqalǵan ápsana hám de ráwiyatlar da Xiywa qalasınıń payda bolıwı oǵada uzaq tariyx penen baylanıslı ekenligin tastıyıqlaydı. Xiywalılardıń aytıwınsha, áyyemgi dáwirlerde bul qalanıń ornında shólistanlıq bolǵan hám bul jerden Máriwan, Xorezm paytaxtı Kóne Úrgensh yaǵnıy Gúrganshqa alıp baratuǵın sawda jolı ótken. Házirgi Iyshan qala ornında bir qudıq bolǵan, onıń atı Xewah delingen. Xiywanıń payda bolıwı da usı qudıq penen baylanıslı emish. Házirgi Shekem Xiywaǵa kim kelmesin onı sol qudıq jaylasqan xáwlige alıp baradı. Bul tariyxıy estelik Iyshan qalada Mádirgem Saitovqa qaraslı úydiń xáwlisinde qásterlep saqlanıp kelinbekte hám házirde de Xiywa-aq degen atama menen bolıp, tariyxı tınıq, dushı suwlı, belgili qudıq. Usı qudıq atı menen qala atalǵan, deydi. Xiywa-aq atamasınıń da áyyemgiligin esapqa alıp, qala tariyxı uzaq dáwirlerge tiyisli degen pikirdi xabarshılar qayta-qayta aytar edi. Sonı da Itibarǵa alıw zárúr, bul ápsanalarda qalanıń kelip shıǵıwın tiykarlawda shólistanlıqtaǵı suw deregi qudıq penen baylanıstırılıwı hám onıń átirapında adamlardıń payda bolıwı regiondaǵı tábiyǵıy jaǵdayǵa sáykes keliwde haqıyqıy kórinisti súwretleydi. Izertlewler sonı kórsetedi, haqıyqatında da iyshan qalanıń qurılıwı tiykarında qum qatlamları

ónermentshilik penen shuǵıllanıwshı xalıq jasaǵanlıǵın dáliylleydi. Bul jerde xár túrli siyrek ushırasatuǵın buyımlar, xum bólekleri, qadaqlar jáne de basqa da zatlar, qurılıs imaratlarınıń qaldıqları, ásirese Xorezmniń antik dáwirine tiyisli qam gerbshiler hám de tuwrı múyeshli kvadrat formasındaǵı minaralı diywallar menen qorshalǵan iyshan qala biziń eramızdan burınǵı Tórtinshi, úshinshi ásirlerde payda bolǵanlıǵın ayqın kórsetip beredi. Xiywadan on bes-on jeti kilometr arqı batısta boy kótergen qorǵanlardıń qaldıqları da sol dáwirge tiyisli. Jáne de Kushan dáwirinde, yaǵnıy birinshi, tórtinshi ásirlerde ómir Ishan qala sırtında dawam etken jáne de belgili ózbek alımı Yahya Ǵulamov ótkergen izertlewlerde Ishan qala hám onıń átirapında tirishilik bolǵanlıǵın tastıyıqlaydı. Keyingi qazıwlar nátiyjesinde Ishan qala aymaǵında áyyemgi qala diywalları hámde gúlal ıdıs tabılmaları HTK eramızdan aldınǵı besinshi, tórtinshi ásirlerge tiyisli ekenligi anıqlanadı jáne de Ishan qala hámde Deyshan qala diywalları keyinirek qaytadan tiklengen. Altınshı, segizinshi ásirlerge kelip bul jerde turmıs bir qansha janlanǵan, sonday-aq átiraptaǵı jerler ózlestirilgen.

Jáne de tariyxıy dereklerge qaraǵanda toǵızıncı, onıncı ásirlerde Kóne Arx aymaǵında Aqmeshit, jáne de Palwan Dárwaza átiraplarında tirishilik dawam etken. Sonı da aytıp ótiwimiz kerek, Xiywanıń jańadan gúllep jasnawı, onıń batıs xámde oraylıq bóliminde turmıstıń janlanıwı on ekinshi, on úshinshi ásirlerge tuwra keledi. Mongollar basqınshılıǵınan keyin qala bir neshe márte talanǵanlıǵına qaramastan, onda tirshilik dawam etip, ayırım imaratlar qurılǵan. Atap aytqanda, Iyshan qala sheńberinde Shoqalan Darbaba qonısı hám Shaxımardan kárwansarayı payda bolǵan. Xiywa qalasınıń diywalları úshinshi ásirdiń ekinshi yarımında qulay baslaǵan edi. Keyingi ásir áxirlarında qorǵan diywalları ońlanıp qayta tiklenedi. On besinshi, on altınshı ásirlerde qalada turmıs biraz sóne baslaǵan edi, biraq Xiywa xanlıǵı ornatılıwı hám paytaxttıń bul jerge kóshiriliwi menen Xiywa haqıyqıy. rawajlana baslaydı, onıń maydanı keńeyedi, iyshan qala diywalları jańadan qurıladı, saltanatlı imaratlar payda boladı. Mongollar basqınshılıǵı hám olardıń ornatqan jańa tártibi qanshelli awır bolmasın, xalıq dóretiwshiligi hám qurıwshılıǵı sónbegen, Mongollar keltirgen jappay búrginshilikten keyin de kóp uzamay Xiywa hám onıń átirapında burınǵı sáwletshilik dástúrleri, jańa ideyalar, jańa texnikalıq hám kórkem usıllar menen bayıp, rawajlanıp baradı. Biraq on tórtinshi ásirlerde bul jerlerde pútkil Máwrınnaxrdaǵıday hákimiyat ushın mongol xanları hám jergilikli húkimdarlar arasında qızǵın óz-ara gúresler dawam etip turdı. Áne usınday jaǵdayda Orta Aziya tariyxı saxnasında jańa iri shaxstıń payda bolıwı pútkil Oraylıq Aziya hám de xiywalılar turmısında úlken rol oynaǵan edi. Bul ullı shaxs dúnyanı lárzege keltirgen belgili Sahıpqıran, Amir, Teymur edi. Ol Máwrınnahar, Altın Orda hám Xorasanda háwij alıp ketken óz-ara feodallıq urıslardıń aldın aldı. Teymur Máwrınnahardı boysındırıp, mámleketti jáne de keńeytti. Ullı jáhángir bir mıń úsh júz jetpis toǵızınshı jılı Xorezmniń qubla bólegin, mámleketine qos baladı hám keyingi jeńisli júrislerinde Teymur bir mıń úsh júz seksen segizinshi jılı úlken ásker menen eski Xorezm paytaxtı Úrgenshti qamal etedi hám sol arqalı pútkil úlkeni qúdiretli jańa imperiyaǵa qosadı. Amir Temur óliminen keyin úlken imperiyadı taxt talasları júdá keskinlesip ketedi. Ǵárezsizlikke umtılıp atırǵan Temur áwladları, jergilikli hámeldarlar arasındaǵı tınımsız gúresler, alǵaw-dalǵawlar imperiyanıń dińkesin qurttı. Pútkil úlkedegi úlken-kishi múlk iyeleri arasında kelispewshilikler kúsheydi. Bunday awır jaǵdaydı basınan keshirip atırǵan Máwrınnahr, sonıń ishinde Xorezmde on besinshi ásir baslarınan Desht Qıpshaq tárepinen kelgen kóshpeli qáwimler hám de elatlar tárepinen basıp alınadı. Pútkilley jańa dáwir, jańa dinastiyalar húkimdarlıǵı baslanadı. Dáslep, Xorezmge Altın Orda xanı Ózbek, Úrgensh, ámiri etip, Qońırat qáwiminen shıqqan jiyeni Qutluq Temurdı tayınlaydı. Onıń menen Xorezmge kelgen túrk-qıpshaq qáwim wákilleri jergilikli etnikalıq toparlar menen aralasadı. On tórtinshi ásirdiń toqsanınshı jıllarında bul jerge qıpshaqlar jappay túrde kóship kelip ornalasıp, jergilikli xalıqqa sińisip kete baslaǵan edi. Ásirese on altınshı ásir baslarınan Xorezmge, sonıń ishinde Xiywaǵa Abılxayır xannıń aqlıǵı Shaybaniy xan ózbekleri kóplep kóship kelip ornalasqan. Bir mıń bes júz on birinshi jılı Berkaxannıń ulları Elbarıs hám de Belbarıs atlı ózbek sultanları óz úyleri hám adamları menen Sırdárya boylarınan dáslep Aral teńizi jaǵalarına hám Ámúdárya basseynine keyin pútkil qubla Xorezmge tarqalıp ornalasadı. Muxammed Shaybaniy xan óz áskerleri menen dáslep bir mıń tórt júz toqsan toǵızınshı jılı Zarafshan oypatında payda bolǵan edi, soń bir mıń bes júz tórtinshi jılı Xorezmge júris etip, Úrgenishti on ay úzliksiz qamal etip, úrgenshlilerdiń mártlershe qorǵanıwına qaramastan, baǵındırǵan keyingi júrisleri nátiyjesinde pútkil Máwrınnaxr hám Xorasandı ózine boysındırǵan, biraq Iran shahı Ismayıl birinshi tárepinen soqqıǵa ushıraǵan Shaybaniy xan Marǵa sheginedi. Murǵab dáryası boyında Shaybaniy xan áskerleri menen iranlılar arasında qattı sawash bolıp, aldanıp qorshawǵa túsken ózbekler jeńiliske ushıraydı. Shaybaniy xan ózi sawashta. qaza tabadı. Shaybaniy xannıń jiyeni Ubaydulla xan óz áskerleri menen bir mıń bes júz on úshinshi jılı Mawrınnahırǵa basırıp keledi hám derlik sawash qılmastan Samarqandtı qolǵa kirgizedi. Onıń ulı Abdulaziz xan Buxarada óz húkimdarlıǵın ornatadı jáne de sol waqıttan baslap pútkilley ózbekler qolına ótken Samarqandta bir mıń bes júz qırıq, bir mıń bes júz eliw birinshi jıllar ózbeklerdiń ullı xanı ataǵı menen Ábdul-Látif taxtqa otıradı. Solay etip, pútkil Máwrınnahır hámde Xorezm, Shaybaniy xan hám Abılxayır xan áwladları arasında bir neshe bólimlerge bólinip ketken. Sol waqıtta Shaybaniyler taxtı atadan ulǵa emes, al xan áwladlarındaǵı jası hám mártebesine qarap miyras bolıp ótetuǵın edi. Xorezmge Elbars xan menen kelgen qáwim xámde el atları arasında naymanlar, uyǵırlar xámde dórmenler bar ekenligi xaqqında Abılǵazı xan xabar beredi. Bul maǵlıwmatlar Xiyuadaǵı tek ǵana siyasiy jaǵday emes, áhmiyetlisi, onda jasawshı xalıqtıń etnikalıq kelbetin anıqlawǵa járdem beredi. Basqa da tariyxıy dereklerde Abılǵazı xannıń maǵlıwmatların tastıyıqlaydı. Xorezmge kelip jaylasqan ózbekler dáslep Wázirdi, keyin Úrgenishti, Xiywa, Qazara, Sıpqattı iyelep, ǵárezsiz xanlıqlar dúzedi. Biraq sol dáwirde olar arasında xákimiyat ushın gúres baslanıp, qońsı úlkeler, Xorasan, Astrabat, Kaspiy boyı, sonıń ishinde, Manǵıshlıq hám de basqa da jerlerde úzliksiz júrisler qılıp turǵan. Bul ózbek qáwimleriniń áskeriy hám de siyasiy qúdireti qanshelli joqarı bolǵanlıǵınan derek beredi. Abılǵaziy hám de basqa dereklerdiń xabar beriwinshe, on altınshı ásirdiń ekinshi yarımında Xorezmge kelip ornalasqan túrli ruw qáwimler mámlekette óz húkimdarlıǵın ornatıwǵa umtıladı. Olardıń tiykarǵı jetekshi toparları naymanlar, uyǵurlar, dórmeler bolǵan hám olardıń biyleri de naqları burınǵısınsha sol yamasa sultan yamasa xannıń hákimiyatın iyelewinde belsendi sheshiwshi rol atqarǵan, al xalıq massası nókerlik wazıypasın atqarǵan. Abılǵazı Aqtay xannıń nókerleri arasında dóremenler bolǵanlıǵınan xabar beredi. Úrgensh ushın bolǵan sawashta Ish sultan Xoshamxan tárepinde bolǵan hám tutqınǵa túsken uyǵır hám naymanlardı óltirip jibergen. Xiywaǵa qaytıp kelgennen keyin óz áskerleri quramındaǵı uyǵur hám naymanlardıń ornına dórmenlerdi tayınlaǵan. Biraq ayırım ruw aqsúyekleri joqarı lawazımında bolǵan. Oktay xannıń ulı Polat sultan dáwirinde Indibay atlı uyǵur sultan atınan mámleketlik islerdi alıp barǵan. Avanish xannıń ulı Ali sultan húkimdarlıq etken waqıtı. Uaqitta Naymanlardan Muxammed atlı biy Ali Ulı Sanjarǵa berilgen Nısannı jigirma bes jıl basqarǵan. Dál usınday uaqıyalar keyinirek Arab Muxammed xan, bir mıń altı júz eki, bir mıń altı júz jigirma eki, hám Isfandiyar xan, bir mıń altı júz jigirma úsh, bir mıń altı júz qırq úshinshi jıllar dáuirinde júz bergenligi haqqında tariyxıy derekler xabar beredi. Qısqası, ayırım urıwlardıń quwdalawǵa ushıraǵanına qaramastan, dáslepki Xiywa xanları dáuirinde Uyǵırlar, naymanlar, dórmeler jetekshi rol atqarıp kelgen. Biraq on jetinshi ásirdiń ekinshi yarımınan baslap bul qáwimlerden basqa ózbeklerdiń, Ámúdáryanıń tómengi aǵımında jaylasqan basqa ruw-qáwim toparlarınıń belsendiligi kúsheye baslaydı. Sonıń menen birge Arǵashıǵıstan, Sırdáryanıń tómengi aǵısı tárepinen Ámúdárya háwizine ózbeklerdiń jańa tolqını kele baslaydı. Hám bul jerde ózbek xalqı kelip atırǵanlar esabınan kóbeyip, qońırat, qıpshaq, qańlı hám mańǵıtlardıń sanı ádewir artadı. Ózbek etnogenezinde áhmiyetli orın iyelegen otırıqshı xalıqlar hám de kóshpeli qáwimlerdiń simbiozı jańa dáwirdiń tiykarın qáliplesiwinde áhmiyetli orın iyeleydi. Yaǵnıy Abulǵazı Xiywa xanlıǵında jasawshı ózbek, Ruwları hám qáwimlerin tórt toparǵa bóledi. Birinshisi, uyǵır hám nayman, ekinshisi, qońırat hám qıyat, úshinshisi, nókis hám mańǵıtlar, tórtinshisi, qańlı hám qıpshaqlar. Bul toparlarǵa ol bir neshe qáwim wákillerin de kirgizedi. Jáne de bul toparlardıń ulıwma sanı on tórt bolıp, olardan jalayır hám áliyeliler qıyatlarǵa qosılǵan. Jáne de, kenegesler, Nókislerge, xojeliler, mańǵıtlarǵa, dórmanlar, júzliler, mıńlar, uyǵurlarǵa, jáne de seyitler, naymanlarǵa qosıladı. Xiyuada ózbekler toparına kirgen qońıratlar hám qıtaylar júdá azshılıqtı quraydı. Biraq paytaxt átirapında barlıq tiykarǵı qáwimlerdiń wákilleri ushırasadı hám de, ásirese, qońırat, Dórmen hám naymanlar kóbirek jaylasadı. Barlıq tariyxıy dereklerde hám de etnografiyalıq izertlewlerde xiywalılardı etnikalıq jaqtan eki toparǵa bólip táripleydi, yaǵnıy bular otırǵıshı áyyemgi xalıqlar sartlar hám kelgindi, biraq otırǵıshı xalıq penen aralasıp ketken ruw qáwimli Ózbekler. Sartlar kópshilik izertlewlerde atap ótilgenindey Orta Aziya qalaları hám qorǵanlarında jasap, diyxanshılıq, ónermentshilik hám de sawda-satıq penen shuǵıllanıp kelgen otırıqshı xalıq. Belgili shıǵıstanıwshı akademik Vasiliy Vasilyevich Radlovtıń anıqlaması boyınsha sart atanbası tiykarınan sanskrit sózinen kelip shıqqan bolıp, Sawdager kárwan basshısı degen mánini ańlatadı. Onıń pikirinshe sartlar, sonıń ishinde Xiywa sartları da Orta Aziya xalıqlarınıń iran tilles túpkilikli xalqınıń áwladı, áyyemgi turanlılardıń túrklesken el atı. Olar ózleriniń ruwıshılıq atamaların pútkilley saqlap qalmaǵan, sart sózi Orta ásir avtorlarınıń shıǵarmalarında da ushırasadı. Yusup xas Xajib hám de Maxmud Qashǵariy sart sózin sawdager mánisinde táriypleydi. Mongollar da dáslep musılman sawdagerlerin, Orta Aziyanı basıp alǵan túrkler de jergilikli qalalılardı sartlar dep ataǵan. On úshinshi ásirde Xorezmdi basıp alǵan mongollar jergilikli xalıqtı hám mawrınnaharlı sawda hám ónermenshilik penen shuǵıllanıwshı xalıqtı Sartovul, Sartagtay, Sartogtı dep ataǵan. Mongollar tilinde Orta Aziya sartların xoton, yaǵnıy qalalı, otırıqshı dep ataw da dıqqatqa ılayıq. On altınshı ásirde Mawrınnahardı, sonıń ishinde, Xiywanı da basıp alǵan shaybaniyler ózlerin Ózbekler jergilikli túpkilikli xalıqtı sartlar dep ataǵanı málim. Xiywa xanlıǵı xalqınıń tiykarǵı etnikalıq dúzilisi haqqında áhmiyetli maǵlıwmatlar rus sayaxatshıları hám diplomatiyalıq wákilleriniń jazǵan shıǵarmalarında da keltirilgen. Bir mıń jeti júz toqsan úshinshi jılı Xiywaǵa diplomatiyalıq tapsırma menen kelgen mayor Blan Kennagel bılay dep jazadı, Ulıma Xiywa jeriniń xalıq sanı júz mıń jannan kóp dep boljau múmkin, solardan ózbekler qırq bes mıń jeti júz, sartlar on bes mıń, qaraqalpaqlar on mıń, yaumıtlar bes mıń, qalǵanları bolsa tutqınǵa túsken qullar bolǵan, bul jerdegi áyyemgi xalıq sartlar, Ózbeklerge baǵınıshlı edi hám ekken zúráátiniń kópshilik bólegin olarǵa tóler edi. Etnografiyalıq izertlewler de Xiyuadaǵı jergilikli xalıqtıń quramında hár túrli elatlar bar ekenligin tastıyıqlaydı. Tek ǵana jazba dereklerdi emes, al dala materialları da sart hám ózbeklerdi ayırıp, olardıń sırtqı kórinisinde, yaǵnıy antropologiyalıq dúzilisinde de hám xojalıq iskerligi, mádeniyatı hám turmısında ayırım parq bar ekenligin Atap ótedi. Ǵarrı xiywanlılar da xanlıq dáwirin eslep kelgindi ózbekler el atları menen jergilikli sartlar arasındaǵı ayırmashılıqtı ózinshe túsindiredi. Bulardıń anıqlaması boyınsha burınları bul jerdegi ózbeklerdi ózbek emes al atawlar dep atalǵan. Revolyuciyaǵa shekem olar Áyimbetshap xám Aral teńizi arasındaǵı bir atawda jasaǵan sonlıqtan atawlar dep ataǵan. Atawlar bul Ruw yaki xalıq emes, bálkim, laqap, Úrgensh, Xiywa, Xanxa Xazarasıptı revolyuciyadan aldın Qarasart dep atalǵan xalıq jasaǵan. Keyin atawlı ózbekler de, Qarasartlar da ózbek dep atala baslaǵan. Bul degen olar birden-bir ózbek milleti astında birlesken. Zadıxinanıń jazıwınsha, xanlıq dáwirinde Gúrlennen Qublaǵa shekem Pitnak, Xazarasp, Xiywa, Shabbaz xalqı, Nókis, Mańǵıt, Gúrlen, Qıpshaq, Qońırat, Xojeli, góne Úrgensh, Shımbaydıń xalqın atawlar dep ataǵan hám esaplaǵan. Eger adamlardıń úlken jıyını yamasa máresimi bolsa Gúrlennen joqarı Darǵanataǵa shekem sartlardıń bir úlken máresimi bolǵan. Toqmaqtan Gúrlenge shekem basqa bir topar atawlı ózbeklerdiń úlken máresimi ótken. Xanxa, Xiywa, Xazar ázip qalaları xalqı bárqulla bir orında otırıqshı túrde jasaǵan, Qońırat urıwınıń wákilleri bolsa Túrkstan boylap kóship júrgen. Ózbek elatlarınıń otırıqshı jaǵdayǵa ótiwi ádewir uzaq dawam etip kelgen. Etnografiyalıq hám tariyxıy maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, Xiywa xanlıǵında jigirmanshı ásir baslarına shekem ózbekler otırıqshı turmıs tárizine ótse de, baqsa, úyler menen bir qatarda eski úydegi kiyiz otaw, yaǵnıy Qara úylerde de jasap kelgen. Málim bolǵanınday, keyingi Xiywa xanları da Tásh-Xáwla ishinde arnawlı otawlar ornatqan. Etnograflar diyxanshılıq, suwǵarıw menen shuǵıllanıwshı tiykarǵı xalıq sartlardıń jańa dáwirdi baslap bergen ózbeklerge tásiri sonshelli dárejede kúshli bolǵanlıǵı, ásirimiz baslarında olar ásirese xalıqtıń qubla bóliminde kóshpeli dástúrlerin derlik joǵalta baslaǵanlıǵın aytıp ótedi. Otırıqshılıq procesinde olar jergilikli xalıqtan suwǵarıw diyqanshılıǵınıń quramalı tártip-qaǵıydaların úyrenip barıp, óz gezeginde bul jaǵday sartlar hám de ózbeklerdiń dáslep xojalıq, keyin ala mádeniy-turmıslıq jaqtan jaqınlasıwına alıp keledi. Xiywa dalasınıń qubla bólimindegi otırıqshı ózbekler arqadaǵı urıwlarına qaraǵanda tezirek ruwxawımlik bóliniwlerin umıta baslaydı. Ózleriniń ózbek atın saqlap qaldı, soǵan qaramastan Danilevskiydiń ótken ásirdiń birinshi yarımına tiyisli etnografiyalıq maǵlıwmatları dıqqatqa ılayıq. Onıń táriyplewinshe, áyne, ózbekler tiykarınan Xiywa xanlıǵınıń arqasında kópshilikti quraǵan hám ol keltirgen xanlıqtaǵı jigirma bes qalanıń tek altısında Ózbekler jasamaydı. Tek bes-altı qala xalqı tek ǵana sartlardan hám parslardan ibarat dep kórsetiledi. Tariyxıy derekler hám izertlewlerdiń xabar beriwinshe, Xiywadan arqada jaylasqan segiz qalada Gúrlen, Baǵat, Qıpshaq, Qıtay, Qoshkópir, Qońırat, Mańǵıt hám Xojelide tek ǵana ózbekler yamasa kópshiligi ózbeklerden ibarat bolǵan xalıq jasaǵanlıǵı atap ótilgen. Segiz qalada bolsa sartlar menen ózbekler jasaydı. Úsh qala xalqı haqqında maǵlıwmat joq dep xabar beredi sol avtor. Usı múnásibet penen bir mıń segiz júz toqsan jetinshi jılı patsha hákimiyatı tárepinen Rossiya imperiyasında ótkerilgen birinshi xalıqtı dizimge alıw sebepli toplanǵan júdá qızıqlı etnikalıq maǵlıwmatlardı eske alıwı zárúr. Sol dizimde tilge alınǵan túrkiy xalıqlar ishinde sartlar pútkil imperiyada toǵız júz alpıs segiz pútin onnan jeti mıń adamdı, ózbekler bolsa jeti júz jigirma altı pútin onnan bes mıń adamdı quraǵan. Belgili ózbek alımı akademik Yahyo Golomovtıń anıqlaması boyınsha, ásirimiz baslarına kelip Xorezmde ózbek ruw qáwimleri tómendegishe jaylasqan, Qońırat hám qıtaylar, gúrlen hám de Shawat rayonlarında, Mańǵıtlar, Gúrlen hám Ambar, Manakta, Qıyatlar, Shawat rayonında, Qıpshaqlar, Úrgensh hámde Qoshkópir rayonlarında, Dórmenler, Úrgensh hámde Ambar, Manakta, Hidreli, Úrgensh hám Xiyuada, Tama, Xanxa, Baǵat hám Jańarıq rayonlarında jaylasqan. Naymanlar tiykarınan Pitnekten baslap Jańarıqqa shekem hám Úrgensh qalası átirapına shekem, Ǵazırasp rayonına shekem úlken aymaqta tarqalǵan. Uyǵırlar da kóp rayonlarǵa tarqalıp jasaǵan. Ámúdáryanıń oń jaǵasındaǵı Xojakólden baslap Kókózekke shekemgi barlıq jerler Xanlıq Qıpshaqqa qaraslı bolǵan, olar menen on tórt ruw qáwimler ornalasqan. Bunnan tısqarı Xiywa átirapında xár qıylı ruw qáwimlerden quralǵan, onsha úlken bolmaǵan etnikalıq toparlar hám qáwim wákilleri jaylasqan. Ásirese qıyatlar menen qońıratlar Xiywadan Jańarıqqa shekemgi júdá úlken aymaqtı iyelegen. On segizinshi ásirdiń aqırı, jigirmanshı ásirdiń baslarında Xiywa xanlıǵında joqarı lawazımlardı iyelep alǵan Qońırat inaqları arasında keskin gúres bolıp turǵan. Bul gúres tiykarınan taxt talası bolıp, tiykarınan bir tárepten Eltuzar xan, keyin Muxammed Raxim hám ekinshi tárepten Tóremurat Supı hám Xojamuratlar arasında alıp barılǵan. Nátiyjede Muxammed Raxim jeńiske erisip, Qońırat dinastiyası hákimiyat basına kelip, bekkem ornalasıp alǵannan soń, Xiywa xanlıǵınıń arxa hám Qubla bólimleri birlestirildi. Bul dinastiya wákilleri óz hákimiyatın bekkemlewde tábiyiy túrde ózbeklerdiń tiykarǵı ruw qáwim aqsúyeklerine súyenip is kórgen. Munistiń xabar beriwinshe Muxammed Raxim xan tárepinde Qıpshaq, Keneges, Qońırat, Qıyat, Nókis, Mańǵıt, Jalayır, Qataǵan, Nayman, Qańlı ruwlarınıń wákilleri bolǵan. Xanlıqta ózbeklerdiń bekkem orın alasıp alıwı bul jerde ózbekler tásiriniń kúsheyiwine alıp keldi. Nátiyjede izertlewshilerdiń atap ótiwinshe ózbek atamasınıń ózi bara-bara Xiywa xanlıǵında jasawshı barlıq xalıqqa qarata qollanıla basladı. Xázirgi Xorezm, sonıń ishinde Xiyuada da ózbek qáwimleriniń jergilikli xalıq penen pútkilley aralasıp ketiwi nátiyjesinde olardıń ruw-qáwimlik bóliniwler hám turmıs tárzi pútkilley joǵalıp ketken. Biraq abıraylı alım Vasiliy Vladimirovich Bartlttiń atap ótkenindey, Xorezm ózbekleriniń etnikalıq kórinisinde, tilinde hám turmıslıq mádeniy turmısında ózine tánlik saqlanıp qalǵan. Xorezm tek ǵana aymaq emes, ol mádeniyatlar, xalıqlar hám de kóp ásirlik tariyxıy kúshlerdiń óz-ara tásiriniń juwmaǵı bolıp tabıladı. Jáne de bul quramallı mozaikanıń orayında bárqulla ózbekler turǵan kelgindi sıpatında emes, al jańa tártiptiń shólkemlestiriwshi kúshi hám de ózegi sıpatında. Olarda dala erkinligi hám de otırıqshı danıshpandlıq, jáne de kóshpelilerdiń jawıngerligi hám de qala dástúrleriniń názikligi óz úylesimliligin tapqan. Dál ózbek tásiri Xorezmdi tek ǵana saqlap qalıp qoymastan, al onı tártipsizlikler, ózgerisler hámde talaplar dáwirinde ózgertip jibergen quramǵa aylandırdı. Jáne de bul úlkeniń táǵdiri ózbek xalqınıń táǵdiri bolıp qáliplesti. Onıń hákimiyatqa bolǵan erk-ıqrarı hámde birlestiriw qábileti aymaqtıń turaqlı siyasiy hámde mádeniy tiykarın qáliplestiriwge múmkinshilik berdi. Olar Xorezmge sińip ketpedi, onı qayta túsindi. Jáne de, Xorezmniń búgingi etnikalıq hám tariyxıy ózgesheligi, eń aldı menen ózbek tariyxı este saqlawı hám de erk-ıqrarınıń jemisi bolıp tabıladı. Sonlıqtan Xorezmdi túsiniw ushın eń aldı menen ózbeklerdi, onıń mánisin ańlaǵan xalıqtı ańlaw kerek. Bul jayqun joybar edi. Siz soraǵan hám siz kútken temalardı keńgi sanlarda kóriskenshe.